פרייט מען זיך שוין צו גיין צום הייליגן רעבן, געבליבן דריי וואכן גרייען מיר זיך שוין זיך ארויסצולאזן אויף אונזער נסיעה אויף אומאן, ס'איז געווען די לעצטע ראש השנה און די רבי וויינט ראש השנה און די רבי זאגט אהרעלע און בערעלע זענען נישט געקומען און די רבי וויינט, ער האט זייער נישט גוט געפילט, די רבי איז געזיצן און געשפיגן בלוט א גאנצע ראש השנה, געקוקט אריין די לעצטע ראש השנה ביים רעבן שנת תקע עין א', און די רבי האט שוין קוים קוים כח ער קען נישט רעדן, און רבי נתן בעט זיך, און דערנאך די אלע זענען מיטגעקומען דארט בעטן ביים רעבן אפשר וויל די רבי אריינקומען אין בית מדרש רעדן, האט אויסגעקוקט ווי די רבי גייט אויס יעדע מינוט, א גרויסע ראש השנה א גרויסע קיבוץ. דער עבד האט אפילו נישט געהאט כח אריינצוקומען פונעם טיר גיין צו זיין פלאץ, האט מען געשטעלט א בענקל ביים טיר, און דארט האט דער רבי אנגעפאנגען רעדן זייער זייער שטיל, געדארפט איבערזאגן הויעך וואס דער רבי זאגט, מיט א שיסל אויפן שויס, און גאנץ האט געשפיגן, געבראכן בלוט, דער רבי האט אוועק געהאט א מחלה אין די לונגען, פארגעסן די נאמען, אך, היינט קען מען עס גרינג טריעטן, היינט איז א אבישלופי, נאר וואס.

ווער איז געווען דער אהרן'לע און ווער איז געווען דער בערעלע? אהרן איז געווען א איש אלוקים, דער רב, רבי אהרן, אזוי גרויס געווען. פון די עדות פון תיקון הכללי. און בערל איז געווען א איש מגושם, א יצ אין ווענעציע, א גארנישט. און ביים רעבינ'ס קיבוץ דארפן אלע קומען. דער גרויסער און דער קליינער, דער גרויסער זאל נישט זאגן די קליינע זענען געמאכט צו קומען, זיי דארפן מסכן זיין און איך בלייבן אינדערהיים, און די קליינע זאלן נישט זאגן וואס פארשטיי איך צו די גרויסע תיקונים וואס דער רבי געבט, דאס מאכט פאר גרויסע מענטשן, איך בין צו פשוט, דער רבי האט אנגעכאפט די צוויי עקן פון די וועלט, ארעלע און בערעלע, אהר'לע און בער'לע זענען נישט געקומען, דער רבי וויינט, וואלטן זיי דא געווען וואלט איך געהאט א רפואה, וואלט איך געקענט ווייטער, וואלט איך עס געקענט איבערלעבן, און דער רבי איז נסתלק געווארן דארט תיכף נאך ראש השנה חול המועד סוכות איז געווען דעם רבינ'ס הסתלקות, דאס איז מורא'דיגע חיזוק פאר כל אחד ואחד מאנשי שלומינו, און פאר יעדן איינעם, עס קומט דער רבי'ס קיבוץ, מיר אלע פארן קיין אומאן, תלמידי חכמים. זיי האבן געהייסן קומען, און מען קומען, ראש השנה איז א טאג וואס מען שרייבט אפ דעם מענטש דעם גאנצן יאר, די הייליגע חכמים זאגן כל מזון נוסף קצובין בראש השנה אדער ראש השנה, דאס וואס דו מוטשעסט דיך יעצט און דיין בוילער האט זיך צובראכן, און יעצט האסטו דארפסטו פאררעכטן דיין דאך, און יעצט האסטו דיין קאר, און דו האסט נישט קיין געלט, דאס איז אלץ ראש השנה, דעם הייליגן ראש השנה אפגעשריבן פונקטליך צו דיין באבוס וועט דיך האלטן נאך א יאר, צו וועט דיך ארויסשמייסן, צו וועט ער געבן א רעיז, צו וועט ער נישט געבן קיין רעיז, אלעס שרייבט מען אפ ראש השנה. ס'איז דאך אזוי שרעקעדיג, ס'איז דאך אזא שרעקעדיגע טאג ווען מ'איז אליינס, אבער אז מ'האט א גוטע לויער, א מענטש אז ס'ווארט אים א משפט, ס'איז זייער א שרעקעדיגע זאך, אבער ער האט א גוטע לויער, ער האט א גוטן עורך דין, ער איז רואיג, און וואס קען שוין דער לויער טון? דער לויער קען דיך אביסל בארואיגן, וואס קען דער לויער טון? דער לויער קען דען? דער לויער ווייסט דען וואס גייט זיין? דא האבן מיר א רבי א צדיק, די הייליגע רבי, ווי גרויס די הייליגע רבי איז געווען, און די רבי האט געזאגט אז איך האב באקומען א מתנה פונעם אייבערשטן אז איך ווייס וואס ראש השנה איז, איך האב עס נישט בירושה, נישט פון מיינע עלטערן, און די גאנצע וועלט איז תלוי מיין ראש השנה, לא מבאי האט ער אפגערעדט ענק, דארף מען קומען ראש השנה קיין אומאן, ס'איז שווער, זייער שווער. ס'איז שווער? נישט פלעין שווער, ס'איז זייער שווער. מהרא ש פלעגט זאגן יעדע יאר ביי די שיעורים, ווען דער רבי וואלט ווי נישט געהייסן קומען קיין אומאן וואלט איך געווען דער ערשטער וואס איך פאר נישט דערהין. וועם דארף איך טרעפן? די בני יקטן? דאס פלעגט מהרא ש זאגן, וועם וויל איך טרעפן? וואס האב איך פארלוירן דארט? וואס דארף איך גיין? איך וואלט דער ערשטער געווען צו בלייבן אינדערהיים. נישט געווען זייער א פראקטישער מענטש.